Munyi urang indu ti ketawa dalam kibung lebuh maya digayap urang laki. Ketawa ti enda bangat nyarih iga luba didinga luba mega ngetu. Keterubah mutik nyidi ari ni penatai munyi ketawa urang indu nya tadi. Dia di mutik melaba ke nyawa urang indu nya datai ari puchuk melaban. Ari atas pala mutik ti benung dugau-dugau bira. De buntas. Bangat nadai ke daya mede nya pala tukup. Benung penyamai ia meh tu bejagang bira agi ka bira asai tu mati salai pia ku mutik ga ngutap bejaku kediri. Baka selama mega nyawa tudah tuai enda bangat nyarih iga. Nama main de udu bejako ke diri ucek nama de nyau jukat di gagai antu kelansat tadi pia. Pia ko kena weng bejako muek ari kiba tudah mutik seraya ti neran kitai iya. Kelalu meh utai rara di lagu di tanya de nyau buntas uji tak teran penapa inan ngede nya. Guai tua pulai.

Bisi endun bebaju gaun kuning latak. Bisi umang besintal kain nyekak ciak. Pihak ko mutik nyaut bakih iya. Anang mayuh utai disebut dai nya ucak. Anang mayuh penumbuh dai nya siko. Ba benung kampung puang tau buntas ko tudah ke nawang. Nganu baki akhir mutik. Di kumai ya begagai me tudah mutik ucau. Nai de ucek. Enda aku betunik luba jegek baka nembiak betunik pulai manik. Enda aku bangat sedanah baka temuai majuh kerat jani enda digerami. Pia ko tudah mutiak ga seraya ke angkat ari endua iya bira lalu nyimpung anak kayu lalu dilancham iya ngena duko. Meda ulah mutiak nyau ngelancham anak kayu nemu ga tudah ke nawang tu tadi bakih iya enda betunik. Sagam ati iya. Sigi bisi utai nundi nguti seduai ati benung bira nya tadi. Udah tembu deh ucek, enti deh agi ke bira, dia meda ati diri. Aku mupuk dulu ga. Niku dek meh begamok pulai legi nadai api. Kala urang mindah malam mari nadai api baka dek siko. Uji enti ke baik tua to padam tauka jai. Nama pe jadi tua petang tegayam ba kampung puang to. Pia deh ko tudah mutik seraya ke ngaga diri deka bekejang Ninggal ke bakih ai kena wayang. Dalam ati mutik diin. Tudah tuai bangat ngempang nya ati. Ninggal ke tudah kena wayang nadai api. Anang pia ucek. Iga deh enda kasih ke aku. Purih bedau ke aku tu bisi. Ku tudah kena weng ga enggai enda nyaut nguma kediri. Peresi badas tumbung dei nya buntas jampat angkat. Pia ku tudah mutik nganu bakih ya. Nyau enda liat meh nya jara. Empai bangat lama iga meh tudah mutik udah munyi nya. Dinga ada lekik-lekik munyi urang indu baka ke diticik. Enda nangi ke pemali ngura ngenyit. Nadai ngira kampung puang mali besengkidang lijit mit. Dinga ada semetak dan melaban. Mali tuai enda malu bekurai ngelupak kulit. Tan, ngelaban telian leka ujan memesai kuan. Nakal disengke bulu rajai panga dan buan. Ninga munyi utai bangat ngeraya nya ba puchuk Melaban. Dia deh ke Nawang. Ada enda chameng-chameng? Engkechit lalu merap mutik. Parai metua buat enda dapat ngerayap ngebu ke belakang. Mati tua sii punik ngapa enda buya nunga dara ngabang. Pia deh. Munyi pelandai tudah ke nawang seraya ke merap mutik ujau. Bekeni tua deka rari, enti tua nyau betabuk, baka tabuk ubung tapang. Nyau begelambi rapit, baka bekau jait puak umang. Uji ke belakang dulu meh dek sanu bepaut ba sukut tanan bau. Ngambika lantang. Endor aku ngiga keruang jalai pulai tungkah mansang. Pia ko tudah mutik. Seduai sebakih pen lalu ngebu kediri ari endor seduai bira. Enggai banga laju iga seduai nangi ke api ke bait nyau padam kena tipas sida babas laban seduai ti nadai bebai ke kemantit. Nama meh sida antu bangat enda ngetu beduan anai Iban? Lapa meh sida endun bangat enda nemu imun jenuh enda lama bekanchin ku wan? Pia ko munyi kutap tudah ke nawang ti nangkan mutik? Enda nyaleh. Baka orang ti buta enda meda minta iring. Ba kitai anang lungau baka empelekung mabuk ambuh baka empelasi mabuk keruh. Ku mae dek bisi mata malam dek ku dek ucek. Nama ke dame dek enda ngemai api. Nadai bangat berat penapat ke bait nya dibai dek. Ukai nyata bangat akit batang enda alah di sengkidang, enggai badu ga tudah mutik nganu bakih iya. Anang kelalu ga dei meri aku leka jaku wai ambo baka ti ngenjak ke bala ulun. Legek nemu gedai nanya ke madai indu aku ti benung badas udu baka kumang jelawang penyeput takang isang. Saut tudah ke nawang ganggai alah. Ngumba kedirik ga tudah ke nawang. Madik dara ia dikena tudah tuai ngalah ke mutik ko kita ucau. Nadai ngira madik indu dik tu madik maya ngidup ke seput dirik baka tau. Taja pe ende tau bebalik nyadi ipau rumau. Nama utai ke dianjung enti igi ngi tua tu nyau teberingkas di jangka mendun buk gerusu mali di sugu di balut tau. Saut tudah mutik ga bela enggai alah jako ucau. Munyi utai ke ketawa enda nemu tunga meh nya nitih ke seduai. Lubong. Lelekiak ba puchuk terantang. Luba mega mindah ngagai dan purang. Jalai mulai kediri nadai diperatika agi. Semina dikerembang aja meh madang kelindang ba tinting kedang lebak meranggang genting melunggang. Dituju ngapa meh seduai utai nya dia baka pangka beeh tunggal nadai nemu utai enda alih ditengah ditujah ngereng. Enda berasai seduai nyau melunggeng terengkah ba madang sengang nya. Baru seduai nemu diri udah jauh, Tekelambang Singkang kelalu laju ngidupka seput diri buya balang tesat jalai. Nyi, naka tu meh ini ngelekaka jerita Sarawak Budak Sekaut kitai baka ke sekali tu Uchau.